na musi uri ri dzule fhasi ri ḽi lavhelese ḽi fhungo a thi ngo dzula ndi ndoṱhe muthetshelesi wa phulaphula fm ndi na prof mbedzi vhane vha vha muṅwe um vhane vha vhori vha shuma um u bva yunivesithi um heiḽa ya unisa ri tshi khou lavhelesa mafhungo a vhusocial work ra dovha hafhu ra vha na muyeni washu ane vhori ri tea u bva kha mutshudeni ane a vhori o shuma zwavhuḓi nga maanḓa ri tshi lavhelesa ngudo dzawe hange kha maṱiriki ndi khou vha ṱanganedza vhayeni vhanga kha mbekamishumo ya ro ḓigeḓa matekano avhuḓi msp ḽo kovhela zwavhuḓi madekwana avhuḓi ndi siphi vhaṱaleli na vhathetshelesi ngei nnḓa vhutukani u tshuwa ah na luthihi na luthihi na luthihi
kha ri ḓo thoma ngo lavhelesa hayi no rubva gai um nṋe ndi mutukana ane o bebelwa fhaḽa kha ḽa tshiombo um fhedziha ndo ya nda dzhena primary ya maṱangare then nda kona u ṱuwa nda ya secondary ya nṱha ya thengwe um, zwa zwino ndi khou ḓi wana ndi khou dzhena hanefha yunivesithi ya vethopotestrand vets okay okay ri khou tou vhudzwa ḽo ḓe ḽo fhelela uri ri tou zwifha zwa uri a ri ngo sokou tou dzhia mutshudeni no ngo sokou tou bva gai Eh, fhedzi inwi musi ri tshi amba na vhadededzi vha hangei tshikoloni tsha thengwe a vho ngo vhe vha timatima musi a tshi ṱoḓa mutshudeni ane a vha uri o shuma zwavhuḓi ndi ngani vhona nga ini um ndi sokou pfesesa nga ri uh, vho nḓa nga nḓe ngori vha vha vha tshi ḓi zwi vhona uri hai nṋe ndi mugudiswa ane ah, kha mushumo wa zwa tshikolo ah, u a ḓi sumbedza u takalela no u tevhelela ngo to ralo na nga uri nda vha uri ndi muthu ane ah, ndi a tshilisana na vhadededzi zwavhuḓi na vhaṅwe vhana vha tshikolo lune ah, ndi pfesesa uri ah, a huna muthu ane a nga si ntakalele eh, hafha kha murole wa vhufumi na vhuvhili mm-hmm. na ḓa na shuma nga nḓila ḓe hone nga ṅwofhio um hezwi zwo vha zwa ṅwaha wa mahola 2023 um zwone zwo shumea zwavhuḓi nga maanḓa arali ndi khou tou lavhelesa maraga dzanga dza ṅwaha woṱhe a dzo ḓivha dzavhuḓi na dza musi hanengei u swika ṅwaha u tshi fhela a dzo ḓivha zwavhuḓi lune a ndi nga amba uri dzoṱhe dzo ḓivha dzi dzi ninety dzi dzi ninety dzi dzi ninety ngo tou hei a vha pfe prof muthu khou tou amba dzi ninety u nga ri ndi five a soko vha dzi ninety o shuma zwavhuḓi ende kha tou ḽi amba uri ndi ḽi ninety ha vha khou vhonala ma ninety ma ninety ma ninety u fana na nṋe ndo rali thi musi zwino ndo no aluwa ndi a ndi tshi lavhelesa murahu hangei na musi ndi tshi tsheka matshudeni nda sokou zwi vhona zwa uri eh, matshudeni tshiṅwe tshifhinga eh, ri vha ri sa tou vhesa na muhumbulo wa kana u vha na mbonela phanḓa hune tshiṅwe tshifhinga musi ri tshi fhiwa milayo hafha tshikoloni ri sokou tou pfha nga ri e ha habe mudededzi vha mugede ra tano vha ṋea na dzino uri e habe dzi itisa hani hani kha ri ḓo lavhelesa miṅwe ya milayo ine ni tshi i lavhelesa sa mutshudeni na ni tshi vhona u nga ri hezwi zwine ha khou pfhi ri zwi ite hafha tshikoloni ha, zwi khou ri bora fhedzi ṋamusi ni a kona u zwi vhona uri hezwi zwo nthusa ndi zwone zwine zwa khou ntswikisa afho hune nda vha hone ṋamusi um, uh, ḽi nga tovha fhungo ḽine ḽi ḽa uri vhadededzi ndi vhathu vhane uh, vha takalela u funza nga maanḓa vha ṱoḓa dzula vha khou funza zwi amba uri arali vha tshi khou takalela u funza vha ṱoḓa na nṋe ri tshi dzula ri nga ngomu dzikilasini ri tshi khou ita mushumo washu misi yoṱhe um na u athenda dzingudo nyengedzedzwa ngo to ralo zwino dzone um ndi zwone nga tshiṅwe tshifhinga zwi a swika hone zwa u ḽela tshifhinga mara nga u angaredza ndi zwithu zwine zwa vha uri zwi a u thusa nga maanḓa uri u kone u vha na tshifhinga tshinzhi tsha u lugisela milingo yau na u tou vhala ngo tou ralo so ndi vhona ungari ndi zwone zwithu zwine eh, riṋe sa vhagudiswa nga tshenetsho tshifhinga ri a zwi dzhiela fhasi ri sokou pfha ungari ei dzi vha dzi khou vhuya ro vha ri khou sugulusiwa
sa mutshudeni o shumaho zwavhuḓi na ni tshi ḓiṱuwedza nga nḓila ḓe musi ni tshikoloni Hmm, ṱhuṱhuwedzo yanga nṋe i bva kule man Ah, ndi nga tori khamusi u tou bva haningei primary hangeini um ya ndo vha ndi tshi ḓivha mugudiswa ni ya ndi a funa u dzhenelela zwithu zwinzhi nga maanḓa na u takadza vhadededzi vhanga ngo to ralo zwi amba uri ndo ḓi ṱuwa na hezwiḽa zwithu ndi tshi ya um kha level yanga ya secondary fhedzi eh, ro ro swika secondary ra ḓi ṱangana zwiṅwe zwigekhezwi nonga sa nṋe ndo to amba uri ndi khou tea u ḓo to ṋaṋa u shumesa ndi khou tou ṱoḓa na u pfesesana na na u guda u shuma na vhaṅwe vhathu um nda ṱuṱuwedziwa na nga uh, vhaṅwe vhathu vhane ndi khou dzhena navho nga tshenetsho tshifhinga haningei eh, secondary thengo ngori hei eh, u tamba ngoho hu vhona vhathu vhane na nṋe ndi a dzi ḓivha uri ah, na nṋe thi swiki khavho Eh, ha dovha vha na mafhungo uri ndi mafhungo uri ndi khou tea u shandukisa nyimele ya hayani ndi khou tea u takadza vhabebi um na ngori ya nṋe sa nṋe muṋe ndi na muḽoro wanga ndi pfesesa uri ndi wone ṱhuṱhuwedzo ine nda vha ndi khou tea u i ṱoḓa nga tshenetsho tshifhinga hu si na zwiṅwe ye na musi mbekanyamushumo i to lavhelesa matshudeni arali ni khou ḓiwana ni khou yo ṅwala milingo ya mafhelo a ṅwaha na ṅwaha ndi yone mbekamishumo ine na khou tea u thetshelesa ya hone uri ni kone u vha na ṱhuṱhuwedzo ri kha ḓivha navho vho dokotela mbedzi vhane vha vha uri vha ḓo ri thusa uri pfesese uri ri nga ḓilugisela nga nḓilaḓe kha kuhumbulele kwashu na vhushaka vhune ra fanela u vhu fhaṱa hafha hayani musi ri tshi khou ḓilugisela u ya hangei kha milingo ya mafhelo a ṅwaha mutshilisi wa phalaphala fm kha thome ri fhire nga hafha ri a vhuya zwone zwino sikale muṅwe na muṅwe kha vhaendanganayo vhareili na vhanameli vhoṱhe ndi vha ndeme nahone vho tewa kha u tsireledzea musi vha tshi shumisa bada

ro ḓi geḓa ro ḓi geḓa na miss p kha phalaphala fm ndi phalaphala fm ya koporasi ya khasho ya ḽa afrika tshipembe mathina muyeni washu ane ra vha naye muthetshelesi wa phalaphala fm ri na vhuthu hawe mauḓa ra dovha hafhu ra vha na vhodokotela rebulwani paul mbedzi vhane vha vha president of south african council for social services professions ndi hod ya social worker hangei unisa zwino mbuso dzavho ndi dza ndeme vha songo shavha kha vha shumise 086 0025 03 eh, eh, ndi vho profesa ndi vho prof eh, mubveledzi vhono tou ima hafhaḽa phanḓa vha ri msp ndi vho prof ndi vho prof zwino vhone kha vha zwi ḓivhe na vheiwe sa matshudeni uri arali ni tshi tama vhusa mbudziso mbuso dza vheiwe dzi khou swika zwanḓani zwone zwone ro ni ḓisela na mutshudeni ane vha uri o shuma zwavhuḓi nga maanḓa ngo fhiraho uri na vheiwe vho ni kone u pfha uri zwo mu swikisaho afha ndi mini Eh, kha ri ḓo lavhelesa vhushaka eh, vhune ha tea u vha hone kha musi ri tshi khou ita tsumbo nga inwi vhushaka he ha vha hone vhukati ha inwi na vhabebi vhaṋu ri tshi khou lavhelesa musi ni tshi khou ṅwala mulingo mafhelo a ṅwaha kha musi no tou bva ṅwaha u tshi thoma fhedzi ra nga lavhelesa zwino nga uri khou amba na matshudeni na vhabebi vhane vha vhori vha khou yo ṅwala mulingo wa mafhelo a ṅwaha zwino ndi vhushaka ḓe vhune na nga ri ni a vhu ṱuṱuwedza inwi he na vhu vhona kha musi na vhabebi vhaṋu vha tshi shela mulenzhe kha uri ni kone u swika fha he na swikelela hone Ah, nṋe vhabebi vhanga vho vhathu vhane vho vha vha tshi ntikaedza nga maanḓa Ah, u tou bva ni ngei mathomoni a ṅwaha ah, ro vha ri ndo vha ndi si tsha fara tshithu zwa zwi tshi ḓi takadza uri "Ei, ndi khou sokou vhuya nda ḓiphina mara zwone zwi vha zwi khou takadza ngori vha vha vha khou mpha eh, thikhedzo ṱhine nda vha ndi khou ṱoḓa yone Eh, nga maanḓa arali ndi tshi nga tou lavhelesa na khoto uri tshiṅwe tshifhinga ndo vha ndi khou ṱoḓa dziṅwe nyenge- ngudo nyengedzedzwa dzine dzi vha dzi khou ḓi ṱoḓa na masheleni ngo tou ralo na musi zwi tshi khou ḓi konḓa vho vha tshi ḓi lingedza uri hai kha ndiye eh, zwa pfunzo zwi tshimbile phanḓa ah, fhedziha nga tshifhinga tsha tsha mulingo ei dzo vha dzi tshi vhuya eh, ho vha hu tshuiwa nga iṅwe nḓila ine eh, ya dzo vha dzi khou vhuya nga maanḓa fhedziha um vha vhathu vha khou pfesesa ngori ndi a zwi ḓivha mukala anga yani ndi muthu ane vha funesa nga maanḓa phalaphala nga tshee tshifhinga tshinoni i tou vha i khou ri na mimisi yoṱhe nga tshenetsho tshifhinga zwino zwo vha zwi tshi konḓa nga maanḓa uri um nṋe nda ndi si nga si kone u vhala nga thungo vha khou pfesesa vha khou thetshelesa radio zwi amba uri a tshi tea u vhona uri mukala vha vho ima kha radio nga hetshi tshifhinga um zwi amba uri vha vha tshe vha khou nṱuṱuwedza nga zwezwo na nga uri um ndo vha ndi tshi ri ndi khou yo ṅwala zwavhuḓi vhuḓi mme anga vha vha tshi vho ri ḓivha na themtebule yanga nga ṱhoho na nṋe muṋe ndi sa i ḓivhi um vha vha vha tshi ḓi nṱalutshedza vha tshi ḓi mbudza uri zwi khou tshimbilisa nahone ḓuvha na ḓuvha ndi tshi vhuya ndi khou vhuya nda vha ṱalutshedza uri ma na musi zwo tshimbila hafha hafha ndo no tou nga u ḓo baizisa vha songo lavhelela zwithu zwine a zwi ḓo vha zwi zwi kha zwine ndo vha ṱalutshedza zwone um eh, zwi amba uri zwa vha uri eh, vha khou nṱuṱuwedza nga zwenezwo eh, muhasho E, ngauri ene u shumesa ende uri baba vha thetshelesa phalaphala kha vha lumelise ai baba ene o tou shumesa tshikoloni uri a ḓi wane o dzula hafha noni kha vha lumelise a vha lumelise a vha aḓela nga madzina a fhedza lumelise na mazwino so na vhaṅwe vho ḓo kona u zwi pfha uri vha shumese kha vha lumelise Ah, na zwino ndi khou vha lumelisa ah, ndi vho mauḓa u shuma hanefhala vha ya hafhalani um, viva hafhala vha ya sibasa hafhala muvhulani vha ḓo vha wana hanefhala ḓuvha na ḓuvha zwino mara o amba Na- baba fhedzi u ḓo kasikani ape ha ene o swika amba khotsi yawe fhedzi
Ai, na mukegulu ndi kavha sivasiye ndi vhone kha vhambe mashudu a vha vha kho wanela maṱavhela nge nṱha kiḽiniki ai Eh, amba mafhungo a mbekanyamushumo timetable ine ya vha uri eh, ndi zwiṅwe zwithu zwa ndeme nga maanḓesa kha ri ḓo lavhelesa uri mbekanyamushumo yo yo tshimbila nga nḓila ḓe nahone yo vha tshimbila nga nḓila ḓe nahone a nga ṱuṱuwedza maṅwe matshudeni uri vha dzudzanye mbekanyamushumo yavho nga nḓila ḓe mm, fhungo ḽa mbekanyamushumo ndi ḽa vhuṱhogwa nga maanḓa ngori ḽi a kona u ṱalutshedza uri u kone u vha u khou ita hezwi zwithu nga hetshi tshifhinga zwa dovha zwa u ṋea na mutsiko yo muṋe uri ndi khou tea u vha ndi khou ita hezwi zwithu nga hetshi tshifhinga ah, fhedziha eh, miss p Eh, vhathu vha ya fhambana muṅwe wa kona u pfhesa uri na nṋe ndi a kona u vhala nga madekwana ndi a kona u vhala nga masiari ndi tshi to swika fhedzi ya kha nṋe nṋe nda ndi tshi ri u swika hayani eh, tshikoro tsha tshi khou bva nga five a tshi vhoni thiho muhumbulo wa si khou shuma zwi amba uri nda vha uri ndi khou tou thoma nda fhedza awaranyana ndo thoma nda awela then zwine zwi tshi ri vho eleven vho thwala afho hanefha i ai ndi hanefhaḽa ndi khou vuwa ndi khou dzudzanya dzibugu dzanga ndi khou vhala then i tshi ri three

Ei, ei, eh, zwezwi zwi a dina nga maanḓa ndi mafhungo ane eh, muthu- nga maanḓesa kha mududzi wa grade- wa- wa- wa grade ya vhufumi na vhuvhili nga tshino tshifhinga nga maanḓa tsha mulingo ndi mafhungo ane a- u wa vha wo tenda uri no eh, a ri vhe ro humela murahu ngori aya mafhungo a dovha a khakhisa zwi tshi ḓa na kha u punḓa ha milingo na mini, u nga ḓiwana wo no vha kha sia ḽi si ḽone ḽa mulayo. Zwino tsha khwine ndi uri u vhe wo tenda uri miṅwedzi mivhili heinoni kha ndi vhe ndo bva khazwo, ngori i tshi fhela miṅwedzi mivhili aiwa ndi kha whatsapp ndi lecturani ndi yunivesithi a zwi na mushumo hmm. amba uri ndi khwine u vha ndo ḓisevele tshifhinga tshanga tsha miṅwedzi mivhili founu ndi ḓo ḓi vhona zwezwo zwino mthilisi wa phala, phala fm nga maanḓese vhe wo matshudeni ḓivhani uri vhuthu hawe a sathu ṱuwa na musi kha ino mbekanyamushumo u ḓo ri vulelavo ri dzhene musi muthu o no vha yunivesithi hangei uri zwi tshimbila nga nḓila-ḓe ende thi khou amba muthu a sokou tou vha yunivesithi fhedzi musi muthu o shuma zwavhuḓi nga maanḓa vho dokotela rembulwani paul mbedzi ndi khou dovha hafho vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya roḓikeṱa khamusi ndi khou nyanga u tou thoma nga u ḓivha uri um vhone vho gudela haya mafhungo a vhushumela vhapo eh, nga maanḓesa fields of academic interests ha vhona zwithu zwinzhi nga maanḓesa kha msizwe vha vha tshi nga ḓivha vho nanga ndi ngani vho nanga u dzhena afha hei ah, fhungo eḽi bva kule nga maanḓa eh, miss p mara ndi nga amba zwa uri zwi bva kha kualutshele ka muthu na dzangalelo ḽe nda vha ndi nalo musi ndi tshi khou ḓi aluwa eh, na nga nḓila nda aluswa ngayo ndo aluwela kha muṱa une wa ri ndi wa tshikreste ndi wa tshitendi zwino tshiṅwe tshifhinga fhungo heḽi ḽo tou thusana na vhathu ḽi vha ḽo no tou dzhenelela tshoṱhe nga ngomu mbiluni zwino zwezwi ndi tshi khou ḓi aluwa nda ḓisedza uri kha ya mabuḓo oṱhe ndi ḽifhio ḽine ḽa nga tshimbidzana na dzangalelo ḽanga ndi hafha he nda kono u ḓi wana ndo dzhia tshea uri ndi swikele hafho nda wane ṋamusi kanzhisa ri ṱoḓa u ṱoḓa thaidzo kana u khotholola zwithu musi tshifhinga tsho no fhela kana ho no vhesa ho no tshinyala zwinzhi ri khou lavhelesa zwino matshudeni vha khou yo u ṅwala milingo a si mafhungo ri tou lavhelesa zwino musi vha tshi khou ṅwala milingo fhedzi ri khou ḓo ri lavhelesa uri vha vhona u nga ri vhushaka ha vhabebi na vhana vhu tshinyala ngafhi nga maanḓa ngauri a hu no ri zwithu zwi ḓo luga zwino ngori mutshudeni u khou yo ṅwala mulingo kha ri ḓo zwi thoma murahu nyana khamusi ri thome murahu ri tou sumbedzisa zwa uri ri kha tshifhinga tshi no lemela nga maanḓa zwi tshi khou itiswa nga uri vha tou sedza na zwi statistics zwi tou khwaṱhisedza uri kha ṅwaha nga ṅwaha hu vha na vhana vhaswa vhane vha ḓidzhiela matshilo avho nga maanḓa arali vha songo shuma zwavhuḓi zwino zwi tou amba fhedzi uri hu na zwinzhi zwine ra nga zwi ita sa tshitshavha hu na zwinzhi zwine ra nga zwi ita sa vhabebi sa vhadededzi zwine zwa ḓo itisa zwa uri ri kone u sedzana na kuhumbulele mental health wa matshudeni ngori vha vha na mutsiko munzhi munzhi nga maanḓa zwino hu vha na pressure nnzhi nga maanḓa ine vha ḓifha yone matshudeni um dziṅwe dza wana u tou fhaṱa tsumbo um vha ḓifha mutsiko vhone vhaṋe uri um ndi khou nyaga uri ndi bvelele ndo pfha hafha vhuthu hawe o shuma zwavhuḓi nga maanḓa o wana dzi nanthi zwezwi ri sa thoma hafha a tshi khou amba fhedzi hai vha wana zwa uri matshudeni zwezwi vha sathu thoma vha tshi khou ḓi gemela nga maanḓa uri ndi funa uri ndi wane ndi phase khamusi nga maraga dza nṱhesa nda sa phasa hu na mafhungo a uri um vhabebi khamusi vha nga si nṱanganedze zwavhuḓi um zwino zwa u ḓo sia hu na mutsiko hanefho iṅwe ya mitsiko ine ya vha hone ndi mitsiko ya ya ya vhone vhaṋe nga tsha vhaswa hezwiḽa zwino pfi peer pressure zwino vha wana zwa uri a vha koni u zwi konḓelela ngani ngauri kanzhisa vha sedza vhathu vha ndima vha uri um vha kha murole une wa maṱiriki vha vha vha kha ḓi vha vhaswa ndi dzi adolescents vha kha tshila stage tshine ra tshi vhidza uri ndi exploratory stage tshine vha vha vha kha ḓi ṱoḓa u ḓiḓivha vha ḓi wanulusa uri ndi vhone vha nnyi zwino mafhungo a identity ndi mafhungo a vhuṱhogwa nga maanḓa kha aneo matshudeni zwino arali a tshi khou vhona zwone zwi ngori u vha a khou thoma vhumatshelo awe nga tshetsho tshifhinga a khou vhona zwa uri zwithu a zwi khou tou tshimbila nga nḓila ine ya vha uri o zwi lavhelela ngayo ene muṋe zwi ḓisa mutsiko khaye zwa itisa zwa uri a ḓiwane khamusi ḽiṅwe ḓuvha a tshi khou ḓi dzhiela vhutshilo hawe zwino ndi zwithu zwine zwa vha uri e, zwi a konḓa nga maanḓa zwi ṱoḓa uri tshitshavha ri farisane na vhabebi ri farisane nga u tou ralo ngauri vha tou sedza e, nthihi kha vhaṱanu ya vhaswa vha vha khou ḓidzhiela matshilo avho nga murahu musi kha musi ḽiṅwe ḓuvha vha songo shuma zwavhuḓi zwi tshi khou bva kha mafhungo anea a, a maṱiriki zwino zwi khou tou amba fhedzi uri mini zwi khou tou amba fhedzi uri vhabebi ndi tshifhinga tshine vha funa uri vha dzule na vhana vhavho vha observe hu na dzi symptoms dzine a zwi tou vhonalesa nga maanḓa mental health ndi iṅwe ishu khulwane nga maanḓa ine a ri koni u i vhona zwino ri hu na possibility uri ri zwi ignore ngori a ri koni u zwi vhona zwa uri ṅwana washu o tou rali u vha a na mutsiko zwino mara zwenezwi vha tshi khou vhona dza dziṅwe dza dzi symptom tsumbo dza hone dza uri vha khou vhona zwa uri hai hu na mafhungo a dzi mood swings muthu ane a tsha toto shuma shuma zwavhuḓi ha tsha kona u wana na dzangalelo ḽa zwiḽiwa dzangalelo ḽo ita zwithu tshiṅwe tshifhinga u ya ḓibvisa kha vhathu u dzula o ḓivalela ndi hanefho hone i sa mubebi vha tea uri vha swikelele kha ṅwana wavho nga hanefho ngauri vha ḓo wana zwa uri hu na zwithu zwinzhi zwine zwa khou tshimbila hafhanoni nṱha ṱoho ya ṅwana zwa fhedzisela ḽiṅwe ḓuvha a tshi khou ḓi dzhiela vhutshilo hawe eh, eh, muhashi zwiṅwe zwine nda khou ḓivhudzisa zwone ndi tshi lisiwa phalaphala fm ndi uri musi uyu mutsiko wo no vha hone kani zwi a ita uri vhushaka hashu vhu si tsha vha havhuḓi na na vhabebi vhashu ndi khou amba sa matshudeni vha murole wa vhufumi na vhuvhili vha songo takuwa ri a vhuya zwone zwino sikale
Phalaphala FM yo saina muano wa vhuḓifari u ya nga ṱhoḓea ya Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Fhasi ha muano uyu, ro ḓiimisela u vha hashela mafhungo a vhukuma, maambiwa sa dzhiisia na mbekanyamushumo dzi sa vhaisi vhana, dzi sa ṱuṱuwedzi vengo na dzikhakhathi kana zwiambo zwa vhudzekani zwo kalulaho. Arali vha tshi pfa u nga ri tevhedzi muano uyu, vha nga kwama vha Broadcasting Complaints Commission of South Africa nga u tou ṅwalela kha Broadcasting Complaints Commission of South Africa,

ro ḓigeḓa ro ḓigeḓa kha phalaphala fm fumbili nthihi wa minete ndi bva kha vhurayi vhumalo ndi phalaphala fm ya koperasi ya khasho ya ḽa afurika tshipembe na musi kha mbekanyamushumo yashu ri na vhuthu hawe ra dovha hafhu ra vha na prof prof mbedzi vhane muthetshelesi wa phalaphala fm ri khou lavhelesa u ḓilugisela ndi zwone u ḓilugisela ndi mafhungo a dzibugu fhedzi ri khou ri ri a thome murahu ri ni ḓisele tsumbo ya muṅwe wa mutshudeni ane a vha uri o shuma zwavhuḓi Prof navho vha ri tshimbidze siani ḽa muhumbulo uri ri nga ḓi lugisela nga nḓila-ḓe. Prof na vhone vho vhuya vha vha mutshudeni. Kha ri ḓo lavhelesa, ndo pfa vha tshi khou ḓi zwi amba zwa uri muhumbuloni wa muswa nga hetshi tshifhinga tsha milingo ho vha hu na zwinzhi zwine zwa vha zwi khou itea. A vha ḓo ri ṱalutshedza uri hu vha hu khou itea mini hafha ṱhohoni ya, ya, ya, ya mugudiswa ngauri ṱhamusi ndi zwone zwine zwa vha zwi khou ita uri na vhabebi vha sa pfesese. Vha sokou uri hoyu u vho sokou thoma u vha hanga uri hu na zwiṅwe zwine zwa khou itea. Um, khamusi ndi nga tou amba uri um, hezwi ri sathu ṅwala mulingo zwi sa khou sedza zwa uri ndi muswa kana ndi muthu muhulwane muṅwe na muṅwe u avha na u tshuwa nga ngomu khae zwino u tshuwa hou hu fhungo ḽa u ḓivhudzisa mbudziso uri ndi ḓo swikela hune nda bvelela na nahone nda sa bvelela hu ḓo itea mini nga nṋe ndi mafhungo a uri a thi ḓivhi zwa uri matshelo ndi zwifhio zwino ḓo itea kha nṋe zwavho ḓisa uri muthu onoyo a ḓiwane a kha mutsiko uri zwezwi a si tsha shuma zwavhuḓi a wane zwa uri khamusi ḽiṅwe ḓuvha ha tsha kona u farea zwavhuḓi kana u khou ḓidzhiela vhutshilo hawe zwino kha muhumbulo wa muthu hu vha na zwinzhi hu vha na na u tshuwa tsho thoma ndo no ḓi zwi amba uri hu vha na u tshuwa zwi tshi khou bva kha zwezwo uri khamusi ḽiṅwe ḓuvha a ḓivhi zwa uri u ḓo itea mini khae mara fhungo ḽihulwane ḽine ra ḽi vhona ḽi tshi khou itea kha vhaswa eh, muhashi ndi fhungo ḽe ḽia ḽa mutsiko zwine zwa vha hone tshiṅwe tshifhinga ri wana na vhabebi vha tshi khou dzhenelela vha tshi khou shela mulenzhe ngauri vhabebi tshiṅwe tshifhinga vha ḓi swikela hune vha ḓi to amba uri na sa phasa zwavhuḓi vhuḓi tshiṅwe tshifhinga ni songo vhuya fha muḓini wanga kana ni ḓivhe zwa uri eh, hezwiḽa zwo pfhi muthu khou disowniwa zwino eh, zwi itisa zwa uri ṅwana a vhe na mutsiko a vhale o no vha kha mutsiko zwino hezwi u tshi khou vhala u kha mutsiko na hezwiḽa zwine wa khou vhala zwone a zwi tsha dzhena ngauri u khou zwi vhala u tshi khou itela uri u takadze kha musi vhabebi vhau nga u to ralo zwino zwenezwo u sa khou swikelela zwezwo u vha na thaidzo ya uri Vhabebi vha vha ḓo dzhia nga nḓila ḓe? Zwino tshi vha tshifhinga tshavhuḓi tsha uri sa vhabebi nga hetshino ndi tshifhinga tsha u tou rali kha ri kha ri swikelele kha vhana vha vhoriṋe ri vha ri vha tikedze ndi uri arali eh, ndi zwone eh, vha tea uri vha tshi vhuya hayani vha shume zwino na zwiḽa kha ri kha ri ite hu vhe na environment yavhuḓi ine vha pfhe vho tsireledzea uri vha vha thuse vha sa lavhelele uri nga hetshino ndi tshifhinga tsha milingo vha ḓo vuwa ṅwana a fhala bodo a bika a a tshi fhedza u bika u khou swiela u khou kuvha tshifhinga tsha u vhala u ḓo tshi wana ngafhi zwino kha vha kha vha ite zwa uri vha vha vha vha mu ṱuṱuwedze vha mu tikedze nga nḓila ine vha nga kona ngayo hu itela fhedzi uri eh, na ene hezwi a tshi khou vhala hezwiḽa zwine a khou vhala zwone zwi kone u dzhenelela mara fhedzi ya kha vhaswa u nga amba zwa uri tshiṅwe tshifhinga vhaswa vhone vhaṋe vha ḓi tou ḓifha mutsiko ono vhaṋe ngauri vha khou vhona ṅwaha musi u na miṅwedzi mingana ndi miṅwedzi ya fumi na mivhili zwino a- a- zwine ra zwi wana tshifhinga tshinzhi ndi zwa uri eh, eh, matshudeni manzhi vha- vha vha ya dzula ṅwaha woṱhe hezwi i tshi swika khamusi hanengei vho august september havhanoni muthu a tshi khou thoma uri i ri ndisedze mathina hezwi mulingo wo swika tshi vha tshi tshifhinga tshavhuḓi tsha uri vha vha vha khou tou ita zwo zwa, zwa, zwa revision eh, eh, eh, mvusuludzo eh, zwo tou vusuludza kha zwe wa vhala zwone fhedzi hai vha ḓifha mutsiko vha wana muthu hone no eḓela a si tsha awela zwenezwiḽa vhone vha kha mutsiko sa mutshudeni vha sa khou kona u, u awedza muvhili wavho zwenezwiḽa zwine vha khou vhala zwone vha ḓo fhedzisela vha tshi khou zwi hangwa ngauri muvhili na wone wo neta zwino zwine ra ṱuṱuwedza zwone ndi zwa uri kha vha kha vha ḓifhe tshifhinga tsho awela vha singa vha nga si kone u vhala vhusiku hoṱhe vha dovha vhala na matshelo nga masiari vha tshi khou uri vha ḓo zwi humbula ndi hanefho hune vha ḓo zwi hangwa ha itea mini muhasho ha itea zwenezwi zwine ra khou amba ngazwo ngauri vhone vha ḓo ḓivhudza zwa uri vho vhala vho vhala nga maanḓa vho vha vha sa eḓeli vhusiku na masiari fhedzi vha khou feila mathina ndi fhungo ḽa uri a vho ngo kona uri vha ḓiṱhogomele vhone kha masia ḽa muhumbulo na muvhili wavho uri u kone u tou awela zwavhuḓi wone uṋe muvhili e muhashi vhuthu prof vha khomba mafhungo a uri matshudeni vha ḓiṋea mutsiko wori u wane uri a vha khou ḓilugisela u tou bva ṅwaha u tshi tou thoma kha ri ḓo lavhelesa kha ene na ene o sokou tou vukuluku nga vho oktoba hanefha a kona u wana idzo dzi 90 musi a tshi khou ṅwala matric ṅwaha o fhilaho a na luthihi kha nṋe um yo tou vha tshimangadzo nga maanḓa ngori yo ri themo yo thoma ri tshi vhona mvelelo dza themo yo thoma a nda vhona ndo shuma zwavhuḓi nga maanḓa zwa tou na no nṱuṱuwedza uri kha ndi shumese nga maanḓa ngori ndi ya humbula i na musi rara ndo vha ndi khou tou lavhelesa kha kushumele kwanga na kuvhalele kwa ṅwaha woṱhe ndo itesa mushumo munzhi nga thimu yo thoma na ya vhuvhili nga tshifhinga tsha phepho tshiḽani ndi yone dza zwi khou konḓa nga maanḓa ndi tshone tshine nda ndi khou lwisa uri ndi kone u vhalesa that's why ndi ngazwo ro rikisa ri tshi swika kha kha mafheloni a ṅwaha a nṋe nda ndi tshi muthu o ḓi eḓelela nda ndi tshi eḓela ndi sina na mathada uri ndo no salela murahu ngauri ndo vha ndo na ṅwaha woṱhe uri ndi vhe ndi khou lugisa zwithu zwanga zwo dzula nga ngona zwino prof vha ḓivha uri afho nda ndi khou ita mina ndi khou itela uri songo pfhi prof vha khou sokou tou ḓiambela ro pfha nga khali yo bikaho yone yine zwine zwa amba uri mafhungo ori muthu u ḓo sokou ri vukuluku zwa zwino Ei, zwi nga ḓi mu vhea khomboni. Vho amba nga mafhungo a mutsiko, vho amba nga mafhungo a nyofho. Sa muswa ane zwa zwino a khou ri thetshelesa na khou ri ndi na dzedzo nyofho, ndi nawo hoyo mutsiko, a nga zwi fhenya nga nḓila ḓe? U zwi fhenya nga u ita zwithu zwivhili, nga u ḓilugiselela zwavhuḓi. Zwino u ḓilugiselela zwavhuḓi ndi u ḓifha tshifhinga tsha uri hezwiḽani u tshi khou vha na hezwiḽa zwi no pfhi time table yau yavhuḓi na schedule tshau tsha uri um, u tshi khou ḓivha uri u khou ṅwala eh, subject ifhio lini zwi vhuṱhogwa nga maanḓa zwine ra zwi vhona zwi khou itea hafha misiphindi zwa uri vhaṅwe vha ita aḽa mafhungo a uri eh, hu na dzi subject dziṅwe dzine vha ri ha hedzi a thina thaidzo nadzo vha sa dzi prepare zwino hezwi vha na schedule tshavho zwavhuḓi hanefhaḽa vha tshi khou plana uri eh, subject ifhio vha khou i ṅwala lini ifhio vha khou i ṅwala lini zwi ḓi vhafha tshikhala tshavhuḓi tsha uri vha kone u pulana zwithu zwavho zwavhuḓi zwenezwi vha khou pulana ngauri iṅwe ya dzikhaedu ndi zwa uri havha vhaswa a vha koni u pulana zwithu vha vhala zwenezwo tshi khou ṅwaliwa matshelo vha ḓo wana tshi khou ṅwaliwa history a vha hone a tshi khou ri u khou tea u i vhala ṋamusi um mba matshelo u khou ṅwaliwa saintsi a vha khou tea u i vhala madekwana anee zwino u vha a no vha fhasi ha mutsiko nga maanḓa zwino u pulana zwithu hu tshe na tshifhinga kha matshudeni zwi vhuṱhogwa nga maanḓa uri zwi itisa zwa uri u kone na iwe uri u kone u ḓivha zwa uri tshifhio u kona u tshi guda u tea u tshi guda lini eh, eh, eh, nga u tou ralo muhashi thetshelesi ndi khou tou humbela na musi kha ri tendele matshudeni vha vhe tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo vha vhudzise vha nga vha vha tshi khou ḓo vhudzisa kha prof mbedzi kana vha tshi khou ḓo vhudzisa vhuthu wa mbuso iṅwe na iṅwe ne vha tama u i vhudzisa matshudeni ndi tshifhinga tsha vhewe tshinoni 086 002503 xrbs p underscore dj kana vha shumisa mulaudzi prsabc co za prof vhaṅwe matshudeni vha khou sumbedza uri hai riṋe mutsiko a rina mara mukegulu na mukalaha hange hayani vhabebi ndi vhone vhane vha khou ri fha mutsiko kha ri ḓo lavhelesa uri vhabebi vhone vha khou pfesesa naa itshi tshifhinga tsha milingo hone kha vhane a vha tuvha na vhuṱanzi uri vhone vho fara nḓila yone sa mubebi vha funa u vha fara nga nḓila ḓea ya matshudeni nga itshi tshifhinga
well u nga amba uri hu na vhabebi vhane vha khou tikedza matshudeni avho na vhabebi vhane a vha koni u pfesesa khaedu dzine ra dzi wana ri wana zwa uri vhabebi vhane vha kona u pfesesa vha tenda kha pfunzo vha ya kona u tikedza ṅwana wavho zwavhuḓi zwino arali u tshi khou bva kha muṱani une u wana zwa uri a hu tu vha vho na muthu ane a vha uri o guda u swika gai a vha tu pfesesa ndeme ya pfunzo nga u tou ralo ndi hanefho hune muswa a ḓo wana zwa uri ha khou tou wana thikhedzo yavhuḓi yo fhelelaho zwino ri vha ri khou ṱuṱuwedza vhabebi uri kha ri vha fhe thikhedzo yo teaho tshiṅwe tshine vha tshi eh, ita vhabebi ndi tsha uri vha na ifulani zwa uri vha vhambedze vhana Zwino ri funa u pfesesa zwa uri vhana a vha fani. Hu ḓo vha na muṅwe ane u ya konesa u fhirisa muṅwe, muṅwe ha tu konesa. Zwino zwenezwi vhone vha tshi khou vhambedza vhana, vha tshi ḓa kha uḽa muṅwe vha tshi ri, Nahone iwe u tou vha ḓomukopo, a u koni. Zwi tshi khou bva kha mubebi wawe. Ṅwana u pfesesa zwezwiḽa zwa uri arali zwa vhukuma mubebi wanga o tou amba zwa uri nṋe thi pfesesi nahone ndi tshidaela, u dzhia zwo tou ralo, a hula zwo tou ralo nazwo. Zwino ri vha ri tshi khou amba mafhungo a uri kha vhabebi kha ri vha ṱuṱuwedze ri ambe mafhungo avhuḓi mafhungo a u ṱuṱuwedza kha vhana vha vhoriṋe nga hetshinoni tshifhinga tshi no khou koḓa nga u tou rali arali zwi zwone zwa swikelela hune khamusi ṅwana a sa bvelele khamusi a sa phase nga u tou ralo ri songo ri songo vha laṱela kule kha ri kha ri sendele tsini navho ri vha sumbedzise uri hezwi zwo rali hu na tshiṅwe tshikhala khamusi tshine vha nga kona u tshi tevhelela muhashi na tshihulwane tshine nda kha amba tshone tsha uri kha ri tikedze vhana vha vhoriṋe nga u tou ralo muhashi ngauri vho namba vhamba fhungo ḽo vhambedza kha ri ḓo lavhelesa fhungo ḽa ndavhelelo dzine vhabebi vha vha nadzo
ndavhelelo dzi vha nnzhi nga maanḓa e, e, ri zwi vhona hezwi e, kha musi ri sathu swika na kha maṱiriki zwi tshi ḓa kha fhungo ḽa u, u, u nanga dzi subjects vhabebi ngori vhone vhaṋe vho balelwa u vha dokotela vha ḓo nangela vhana dzi subjects uri e, dzhia buḓo ḽa science vha wana zwa uri ṅwana a si buḓo ḽine a vha uri u khou ḽi takalela naho kha musi a tshi nga khou kona mara ha khou ḽi takalela zwavhuḓi hu na mabuḓo maṅwe ane a vha uri u khou a takalela zwino ndi miṅwe ya mitsiko ine vhabebi vha fha vhana vhavho Zwino ri vha ro, ro, ro setha dzisitandadi dzavho riṋe dza vha nṱha nṱha nga maanḓa uri hoyu ṅwanai ndi khou ṱoḓa mba matshelo a tshi vha tshikene. Zwino houḽa mutsiko u a dzhenelela, u sokou pfa uri a, kha vhathu vhoṱhe vha nda khou ṱoḓa vha disappointer, a thi khou ṱoḓa uri ndi disappointer vhabebi vhanga nga u tou ralo. Zwino kha vha, kha vha ṱuṱuwedze vhana vhavho, kha vha vha sapote nga nḓila yavhuḓi, vha vha thetshelese, vha swikelele, vha ite hezwiḽani zwa u vula communication. Vha songo i vala, kha vha vule vha swikelele. Ndo zwi amba hafha ndi tshi tou ma uri zwenezwi vha tshi khou vhona ṅwana wavho khamusi o no vha na tshanduko ya maitele a zwithu nga hetshinoni tshifhinga tsha mulingo nga u tou ralo, kha vha sendelele tsini vha vhone zwa uri hu khou itea mini, vha ḓo kona u swikelela khazwo vha kona u vhona zwa uri hu khou itea mini. Muhashi. Phalaphalani Madekwana.
Ndi madekwana vhuḓitani. Ah. Ndi madekwana vhuḓitani. Ndi madekwana ndi khou amba na nnyi? Ndi madekwana ndi khou amba na nnyi?
Vha khou amba na vho Rambuḓa. Mhm. mbusi ya vha i khou ya kha nnyi ngeno dzimauli Mhm. ngeno dzimauli uri ndo pfa phulufu vha tshi khou amba mafhungo a no khou pfala Mm. zwino ndi khou lindikiseza ndona uri a huna muthu ane a nga to takalela uri khamusi muṅwe a a swike hune a nga vhulaya muthu kana ṅwana wawe ngauri hezwi u tshi ri ni a ḓivha vhe wena sa ṅwala na sa phasa ngoho ndi pfa ndi tshi ḓo borea badi u tea vha u khou teledza u mu vhudza zwezwo mara arali a kona u tou mu vhudza uri ṅwananga a ḓo ngo na sa phasa mbilu zwi khou ḓo vha zwi khou ḓo mbavha nga maanḓa ende zwi vha zwi vha vha mubebi Mm, mm. a si mafhungo uri u vha a khou mu itela uri a ṅwana a swike hune a vha na mutsiko mutsiko kha bve khawo a vhe khou lavhelesa bugu uri a i ṅwale a to zwipfa uri zwa vhukuma u khou lwela u phasa ri khou livhuwa nga maanḓesa ah lokovhela ndi madekwana phalaphala msi ah
msi ai na msi una ndo pamba funi pala mani msi a vutindulu va va chibeni va vujise mani ya ine va kala a ri ro imela thungo therese va chibeni ene na ene a songo tenda kuti a tshi continue a tshi ya phanḓa o amba a tshi ara funi chibeni Ndi khou livha. a mu vujise uri chibeni na ndi khou livhuwa ndi khou livhuwa nga maanḓa

phalaphala futhi ndo pfa um prof vha tshi khou amba mafhungo uri tshiṅwe tshifhinga u wana uri mubebi vha khou vhona uri vhone a vha khou kona u vha dokotela ene u kha khethekanyo ya saintsi ya ngei vets ndi khou ṱoḓa u ḓivha zwa uri i saintsi ndi yawe kana ndi yawe mauḓa ndi khou nyanga u tou pfesesa
hai nṋe ndi a tendana zwa uri um buḓo ḽine nda khou ḽi ita mukala wo thoma u ḽi pfa nga nṋe zwa vhukuma zwino a si zwithu zwine vha vha vha tshi nga vho tou ṋangela ngori ndi tshi khou tou humela murahu ndo vha ndi muthu ndi kha grade ya vhumalo ndo vha ndi muthu ono funa u dzhoina dzi olympiad dzenedzi dza dzimbalombalo nda ḓi ri ndi khou ḓi vhona kha dzi- kha dzi- kha dzedzi ḽa dzibambiri ha ḓo vhona tshiṅwe tshiimiswa tshine ma- tshi dzula tshi hone hanefha ndi tshi zwi tevhelela lwa murahu nda wana uri na hafha fhethu hu na hu na buḓo ḽine ndi nga ḽi takalela nga maanḓa nda kona u u ḽi tevhelela nda ri ndi tshi yo ṋanga na thero dza grade ya kha grade ya fumi ṱahe nda ṋanga buḓo dzino yelana na ḽeneḽo buḓo ḽine nda khou ḓi ita ḽone
phalaphala ḽo kovhela
ah. ndi madekwana a ah, ndi khou amba na nyi eh, na ndi khou amba tou vhudzela vho muthu dino nga gore ndo na vhori ha koni u tou amba zwavhuḓi mhm. u khou sumbedzisa hafhanoni ee eh, hu na mutshudeni hafhanoni ee muthu wawe mhm.
u khou ri o ḓi ita research eh, nga hoyu mutshudeni a wana uri eh, ndi muthu ane a funa nga maanḓa kereke zwino mm. u khou ri eh, a mafhungo a kereke vho a khou mu thusa hani kana a khou dzhenelela ni kha pfunzo yawe ngauri eh, ndi u khou ri a tshedza eh, vha matshudeni manzhi ane a vha uri khamusi a funa nga maanḓa kereke ndi a hone matshudeni ane a vha uri a khou kona u swikelela zwithu zwinzhi nga maanḓa nombuso yawe eh, ndi khou tou vhea straight ḽi khou pfala ḽi khou eh, pfala ḽi khou pfala mthetshelesi wa phalaphala fm mara na vhewo matshudeni vho ni tou vhudziseliwa ni khou ya yunivesithi iṅwe o ḓaho na vha ni kha ḓi tou vhudza ni ḓo tshimbilisani tshikhuwani mathina ni ḓo tshimbilisani tshi vho ya kapa kana tshi vho ya ni ngeno na khou ya hone muṅwe mthetshelesi khou ilokovhela phalaphala hai eh, oipa muso ya ndo pfesesa zwavhuḓi Ah, ndi soko pfesesa uri zwenezwi muthu a khou tshila muthu u tea u vha muthu ane a ṱhogomela muvhili wawe a ṱhogomela vhutshilo hawe ha tshimuyani na vhutshilo hawe ha muhumbuloni eh, arali ezwo zwithu zwa tsha tshimbila zwoṱhe eh, hu nga vha na khakhathi zwino nṋe ndi vha muthu ane ya u tou bva hanikeini kha murahuni na uri tendo lwanga lwo kona u tou thoma u khwaṱha zwavhuḓi ndi tshi zwa grade ya vhufumi na vhuthihi ndi muthu ane ah, ndi a uh, ita uri tshifhinga tsha kereke na zwa zwa tshikolo zwi tshi khou ḓia phanḓa tshikolo tsha kereke tshifhinga tsha kereke tshi vhe hone um ngori u tshi ya kerekeni ndi hone hune u kona u vhuya u wana maḓa maswa sa zwine bivhili amba zwone mara mm. u kona u vhuya u muthu muswa mani na iwe muṋe u a vha na fulufhelo ḽa uri zwine nda khou ita zwone zwi ḓo tshimbila zwavhuḓi na ngoho zwa fhedza zwo ralo mhm. prof zwi, zwi thusa hani uri sa muthu ndi ḓiṱhogomele sa zwe a ambisa zwone vhuthu u ṱhogomela mutakalo wa muvhili wanga ṱhogomela mutakalo wa muya wanga u ṱhogomela mutakalo wa muhumbulo wanga ndi tshi kha ḓivha mutshudeni ngori si vhaṅwe vha sokou vhona ungari ndi kha ḓivha muṱuku nṋe pfhi ndi sokou vhala bugu na musi u khou amba ngo vhala bugu pfhi ri sokou vhala bugu mara vha sa ṱhogomele uri hu na hezwi zwithu zwiraru zwine ri a fanela u ṱhogomela mitakalo yazwo zwi vhuṱhogwa nga maanḓa um zwene zwi a vha thetshelesi vha tshi khou amba nga mafhungo a uri zwi zwi shela mulenzhe hani u vha khamusi um eh, muthu o no dzhena khamusi kereke nga u to ralo tshe tsha ḓa muhumbuloni wangai ndi tsha uri um muthu muṅwe na muṅwe u funa u vha na hezwiḽa zwi no pfi dzi values zwino hezwi u na dzi values dzau u a kona u zwi ḓivha zwa uri zwi nga vha khamusi wa lutendo zwezwi zwa kereke zwine ra khou amba ngazwo u a kona u pfesesa zwa uri zwenezwi zwine ndi kha lutendo lune nda vha khalo na dzi values dzanga dzine nda vha khadzo hu na zwithu zwine nda zwi ita na zwithu zwine ndi sa zwi ite Hu na fhethu hune nda nga ya na fhethu hune ndi sa ye. Zwi dovha futhi zwa u thusa na kha uri zwenezwi u tshi khou dzhia tsheo ḽa mafhungo a buḓo, u dzhie buḓo ḽi no tshimbidzana na iwe muṋe sa muthu na dzi velusi dzau zwi tshi khou bva kha uri u khou tenda zwifhio. Zwino zwi vhuṱhogwa nga maanḓa ngauri ra tou sedza zwa zwino hu vha na matshudeni vhane vha vha vha tshi khou tou lavhelela uri hu ḓo vha na miracles ino khou itea. Tshiṅwe zwifhinga khamusi zwa zwa zwa milingo nga u tou rali a vha khou prepare vha khou ṱwa vha dzi thavenini vha khou tsa vha tshi gonya nga tsheno tshifhinga zwino zwi vhuyela fhaḽa murahu kha eḽia fhungo ḽa uri arali u ṅwana ane o aluwa khamusi u na dzi values dzau zwavhuḓi u na lutendo ya uri khamusi ndi tenda kha tshikreste sa zwe mditshedzi eh, eh, eh, vha ambisa zwone u a kona u ḓilimitha kha zwi ḓa kha uri u tshimbilele ngafhi u tea u ita mini wa fokhasa kha zwine wa vha ri khou fokhasa khazwo ngauri kha tshinoni tshifhingai um eh, mafhungo a u tsa muthu a tshi tsa tshi gonya na dzikhonani a zwi fhedzi zwi khou mu vhuisela fhethu a ḓo fhedza nga murahu zwenezwo a tshi vho sedza a tshi vho vhona vho vhuthu hawe khe vhaḽa vho no phasa zwavhuḓi a ḓivhudzisa uri kani ha nṋe ho khakhea mini kha nṋe eh, ndi zwifhio zwi sokou tshimbila zwavhuḓi kha nṋe mathina hu iwe muṋe une a u ngo ḓifha tshifhinga zwavhuḓi a u ngo kona u preparela zwavhuḓi mulingo wau zwino wa ḓifha tshifhinga wa tevhelela lutendo lwau na dzi values u vha na dzi boundaries u vha na mikano ya uri hu na zwithu zwine nda khou tea uri ndi zwi ite na zwithu zwine uri a thi khou tea uri ndi zwi ite hafha ri khou amba nga mini manje ri khou amba nga fhungo ḽa discipline zwino arali u si na discipline u nga si lavhelele zwa uri matshelo u khou tea u ḓiwana u tshi nga sa vhuthu hau to rali u yunivesithi ngauri a ngo vha discipline a ngo kona u pulena zwithu zwau zwavhuḓi u ḓo ḓiwana u kha musi u sa khou tshimbila zwavhuḓi zwi tshidza kha mulingo ngauri na u prepare hone a nga ḓo tshimbila zwavhuḓi 0860002503 mm.
matshudeni yanga ndi tshifhinga tsha vheiwe zwa zwino ndi nga vhusa mbuso kha vhuthu hawe ndi nga vhusa mbuso kha prof kha 0860002503 ndi kha ḓivha kha ḽine ḽi a ḽithihi ḽa uri ni a tou vhudziselwa vho mbudziso vho vheiwe ni tshi khou ya tshikhuwani ni khou bebe vho ni khou ṅwala na phasa zwi amba zwori ndi mafhungo uri vheiwe ni songo vhuya na tenda u vhudziselwa dzimbudziso kha ri thome ri fhele ngafha musi ri tshi vhuya ri vhuya nawo matshudeni vhafana vhafana na maswole a congo vhoṱhe vha khou ṱoḓa u kunda lwa vhuvhili vhafana vha muzanzi afurika vha ri riṋe ri ḓo dzhia ndango u bva luvhanḓani lwa nelson mandela bay fhedzi maswana vha shumisaho muvhala mudala muvhala wa ṱaḓa khathihi na muvhala mutswuku vha ri riṋe ri ḓo fhefheḓisa fulaga ya shango ḽashu nga u wana phoindi tharu afha ndi musi ri kha total energy afcon 2025 qualifier khunyeleli kha lwendo lwa u ya muroko vha vhe ṱhanzi musi afrika tshipembe ḽi tshi ṱangana na congo brazzaville nga ḽa vhuṱanu ḽo ḽa fumithihi tshimedzi nga awara ya sumbe nga madekwana twi kha sabc sport kha dtt channel 4 na kha phalaphala fm nahone muthu muṅwe na muṅwe u ya kona hafhu u wana kha sabc plus na kha sabc sport com vha i ḓiselwa nga u ḓihudza nga sabc sport kha ri ṱutshele zwiito zwa u tambudza a zwi konadzei uri muḓini muṅwe na muṅwe hu vhe na pholisa ḽine ḽa vha ḽi khou lavhelesa mafhungo a u tambudza na vhafumakadzi na vhana zwenezwo Zwi ṱoḓa vhanna vhane vha khou thetshelesa zwino, vhane vha tambudza vhana na vhafumakadzi, uri vha dzhenelele vha thusedze muvhuso na riṋe sa vhadzulapo uri hezwi zwithu zwi songo tsha dovha zwa vha zwi tshi itea. Kha ri lwe na zwiito zwa u tambudzwa ha muthu muṅwe na muṅwe. Phalaphala FM. Ro ḓigeḓa, ro ḓigeḓa na Miss P kha Phalaphala FM. Ṋamusi ro ḓigeḓa na vhuthu hawe Mauḓa ane a vha uri ndi mutshudeni o shumaho zwavhuḓi nga maanḓa u bva ngei sekondari ya Thengwe. Ṅwaha u fhiraho ra dovha hafhu ra vha na Prof Mbedzi vhane vha bva hangei UNISA vhane vha vha uri tshi lavhelesea hezwi zwa mafhungo a vhu-social worker muthetshelesi wa Phalaphala FM shumela vhapo vha tou bva phanḓa vha tou vha makhonya. Zwino vha matshudeni ndi tshifhinga tsha vhewe tsho ri ni shumise 086 0002503 kana na shumisa Facebook ni phalaphala fm ri na ni misi yoṱhe vhane vha khou tou ri thetshelesa kha radio 87.9 khone 7.8 kha facebook ri life na kha youtube ri life vho ṱoḓa phalaphala fm vhuthu eh, ro amba mafhungo a mutsiko a huna muthu ane vha uri ha ṱangane na mutsiko mitsiko iyo ngo fhambana ri ḓo lavhelesa uri ni musi ni tshi ṱangana na mutsiko no u pfukisa hani a ndi zwone muṅwe na muṅwe o ṱangana na mutsiko tsha ndeme ndi tsha uri iwe oyo mutsiko u kona u vhonisa hani na u tshilisa hani naho um nṋe eh, kha musi tsho tou thoma ndi tsho uri muthu iwe muṋe u tshi ḓi itela miḽoro yau iwe muṋe u vhe na ngoho kha iwe muṋe arali ndi khou ḓivhudza zwa uri ndi khou ṱoḓa u wana 50 kana ndi khou ṱoḓa u wana 100 kana ndi khou ṱoḓa u wana 60 ndi tea u vha ndi khou zwi ḓivha zwa uri nṋe ndi khou ṱoḓa u- ndi khou shumela hezwinoni nda ita uri na vhabebi vhanga vha zwi ḓivhe uri vha songo lavhelela zwithu zwihoho ri khou shumela 50 na vadidi na vabebi vanga vatopfesesa uri mini zva vhukuma ri khou ita ṱuṱuwedza ṅwana washo uri mini a shume a shumele hezwi noni um futhi tshiṅwe tshithu mutsiko ḓo dzula hone vhathu vha ḓo ḓi dzula vha khou lavhelela zwinzhi kha iwe fhedziha ah, nḓila ya khwine yo zwi vhona anga- yo zwi vhona zwithu ndi uri u zwi vhone sa ṱhuṱhuwedzo kha iwe muṋe kha zwi vhe ṱhuṱhuwedzo zwi si vhe mutsiko ngori ah, arali wa ita zwa mutsiko u ḓo fhedza u tshi vho ita zwezwi zwone u ḓo fhedza u tshi vho ṅwala mulungu wo tshuwa u fhedza u tshi vho mesapa na zwithu zwine a zwo ngo ḓa nga nḓila yone mhm. prof u ḓilugisela muhumbulo musi u sa thu ita tshithu ndi zwa ndeme nga maanḓa fhedzi hu tou nga ri vhathu vhanzhi a vha zwi iti ndi ngani zwo ralo ngauri a si zwine ra khou zwi vhona kha matshudeni musi vha tshi khou ṅwala murolo vhufumi na vhuvhili fhedzi na kha vhathu vhahulwane musi vha tshi khou ita zwiṅwe zwithu zwinzhi zwo yo ngo fhambana a ri khou ḓilugisela muhumbulo ndi ngani a ri khou ḓilugisela muhumbuloni ngauri a ri khou kona u plana zwavhuḓi um na zwa uri zwi nga vha fhungo ḽa ḽe nda amba ḽone ndi tshi thoma ḽa uri eh, fhungo ḽa u ḓilugisela zwi tshi ḓa kha mutakalo wa muhumbulo wa muthu vhathu vha ḽi dzhiela fhasi um hu nga vha futhi fhungo ḽa uri zwenezwiḽa zwa uri muthu a vho nyadza kha musi subject ine a khou tou i ṅwala matshelo soko pfa uri a ah, heyi subject heyi ndi ya tshimbila zwavhuḓi khayo zwino um tshine tsha vhone ndi tsha uri a huna zwa uri muthu u ḓo nyadza subject mulingo ndi mulingo zwi sa khou sedza zwa uri ndi mulingo wa tshivenḓa ndi mulingo wa science ndi mulingo u tea uri u lugiseleliwe ngauri a hu nga ḓo vha na eh, manditi kana eh, miracle une wa ḓo itea khavho eh, zwenezwi vho no vha holoni ine vha khou ṅwalela khayo mulingo vhone vha sokou tou lavhelela zwa uri eh, phindulo dzi ḓo sokou ḓa dzi tshi khou bva ṱaḓulu kana dzi khou bva huṅwe khamusi ngauri eh, eh, eh, ndo rabela kana zwiṅwe zwithu zwino ndi elia fhungo ḽa uri arali vha tshi khou ṱoḓa u bvelela kha vhashumi ndi uri a hu na zwivhuya zwi no ḓa arali hu songo vha na u shumesa hu songo vha na shuma nda ndi khou pfa hafha muthu wawe tshi khou amba tshi amba zwa uri eh, o vha tshi kona u lugisela a tshi shumisa na tshiḽa tshifhinga nyengedzedzwa eh, zwi studies a tshi kona u tshi shumisa zwavhuḓi zwino mbuso ndi ya uri kha, kha, kha matshudeni uri itsho tshifhinga tsha tshifhinga nyengedzedzwa tshikoloni vha khou tshi shumisa zwavhuḓi na kana vha khou tshi shumisa u ita zwavho vho zwa thungo vha tshi khou lavhelela u ḓo phasa zwenezwi vho no swika hayani vha na pulane na ina ino eh, timetable yavho ya u vhala ya uri ṋamusi ḽi ḽa vhuraru ḽa u tou rali nga itshi tshifhinga ndi subject ifhio nda khou ḓo i vhala matshelo ndi khou tea u vhala subject ifhio vha tshimbile nga eneyo timetable vha ḓo wana zwi khou tshimbila zwavhuḓi zwino mafhungo a u plana miss p ndi mafhungo a vhuṱhogwa nga maanḓa zwi songo dzhiela ra nyadza dziṅwe dza dzi subjects ra ri ha edzi vho dzi simple ndi ḓo to tshimbila zwavhuḓi ndi ḓo phasa zwavhuḓi dzi vha dzi si khou fana na dzone kha dzi fhiwe tshifhinga tshi no fana mara dzine dza vha uri dzi khou vha lemela vho nga to ralo ndi zwone vha kona u sedza uri ndi ngafhi hune nda khou lemelwa hone vha kona u focus hanefho hune vha khou sedzisa uri vha khou balelwa hone arali zwi khou konadzea matitshere vha vha hone vha kona u vha swikelela nga tshe tshifhinga uri ndi khou pfha ndi khou ḓa thuso gai na vhabebi vha vha hone zwino heḽi fhungo ḽi khou ṱoḓa mutingati kha vhadededzi ḽi khou ṱoḓa mutingati kha matshudeni ḽi khou ṱoḓa mutingati futhi na kha vhabebi hu itela fhedzi uri mutshudeni a kone u bvelela zwavhuḓi muhashi 08600253 phalaphala lokovhele a ndi madekwana ndi khou amba na nyi vha khou amba na muṅwe muthu kana hey, ndi khou tou shavha u amba dzina vho ḽa ndai hai a huna thaidzo a songo tshuwa tshithu ro mu ṱanganedza ri a zwi pfesesa vheweni matshudeni kha vhusembudziso
oh ndo vha ndi kumbela u vhudzisa mbudziso vho kha uri vhuthu hau Mhm, um nṋe ndi mutshudeni ane na nṋe ndi dzhena thengo ane mhm, na nṋe ndi a tshifha vhukuma mhm. zwino ndo vha ndi khou nyanga u ḓivha uri Hoyo ndi ḓivha zwa uri hoyo vhuthu hawe hafho yunivesithini a vha khayo u khou ita actuarial sciences zwino na nṋe ndi nga takalela u ita zwezwi ndi tshi fhedzisela ngudo dzanga dza murole wa vhufumi na vhuvhili fhedzi ya ri ndi khou ita dziṱhoḓuluso nda wanulusa uri heyi actuarial sciences ine hoyo a khou ita ine na nṋe ndo nyaga u ita a i konḓi nyana zwino ndo vha ndi khou nyaga u ḓivha uri oyo u khou kona na ḓidzhethisa hani kana u khou tou zwi tshimbilisa hani afho yunivesithi zwi tshi ḓa kha approach yawe um ine ya khou kona u mu ita uri a kone u swikelela maraga dza nṱha nahone u vhona u nga ri sa top achiever ndi nga kona u tshila na kha environment ya yunivesithi nda kona u achiever um maraga dzavhuḓi kha ine history ya sciences sa izwi vhathu vha tshi dzulela u amba uri a yo ngo leluwa e is a place of top achiever kana top achiever naho hai ndi khou livhiwa nga maanḓa mutshudeni wanga kha thetshelese phindulo yawe radioni thi ri
okay mbudziso u tou fana na ene hoyu ah, zwi takadza nga maanḓa u tshi vhona vhathu vhane vha khou tou bva haningei hune nda bva hone vha tshi khou ṱuṱuwedzea nga nṋe ah, fhedzi ai ah, ngoho ndi uri a huna tshithu tsho leluwa vhutshiloni fhedzi ai zwi bva kha uri iwe muṋe u khou ku khou ḓiṋekedzela u swika zwingafhani ngori tsha ndemesa tshine ndi nga to muvhudza tshone hu mutuswana ndi tsha uri a tshi khou ḓa u ita heyo eh, heḽo buḓoi kha vhe a na u takalela zwihulu ngori u ḓo swika tshifhinga tshine dzi ḓo mu vhuyela nga maanḓa lune arali a sa takaleli zwine a khou ita zwone a nga fhedza a tshi vha kombetshedzi ya huwo u bva khadzo fhedzi a, a nga zwi kona uh, nahone a tshi ḓa fha yunivesithi eh, ndi pfesesa uri muhumbulo wawe u a ṱavhanya u aluwa nga nḓila ine ya khou aluwa ngayo yunivesithi a kha ḓivha sekondari ya nṱha ngori hafhanoni u vha na vhathu vho fhambananaho mani u vha khou thusana vhathu vha dziṅwe dzitshaka vhathu vha maṅwe mashango zwi amba uri na muhumbulo u vha u khou ṱanḓavha u tshiya lune hai arali a ḓivhudza a nga zwi kona a huna zwine a nga si zwi kone na uri ti ri vhuthu hawe ndi mukomana ono vha phanḓa vha tshi swika vha vhaṅwe zwi amba uri ḓo vha fara nga tshanḓa phalaphala ḽo kovhela phalaphala hello a ah, ndi khou amba na nyi
na ṱhompho tsha vhungwe kha musi mbudziso ṱhompho
mbudziso yanga ndi uri um muthu izinoni a tshikoloni U kona hani u ḓiphina sa muswa? U ḓiphina? Ya, u ḓiphina hani sa muswa sa vhunga eh, hu na iḽa seini ya uri u ḓifhelwa nga vhuswa hau zwino hmm. muthu u si konisa hani uri a ḓiphine musi a tshikoloni na uri a dovhe a wane dziṅwe maraga dzavhuḓi hai u ḓo thusisa radioni khe mbudziso vhuthu a ndi zwone sa zwina ndo ḓi sumbedzisa uri muthu u tea u vha khou a khou ita uri vhutshilo hawe a tshi muya mini hoṱhe hu vhe hu right ndi zwa uri muthu a tea ita tshi ḓiphiṋa mani zwino vhathu vha na nḓila nnzhi dzo fhambananaho dzine vha kona u vhuisa muhumbulo eh, yavho ngayo nṋei ha nṋe ndi vha ndi muthu anei ndi vha ndi khou ḓiphiṋa nga zwenezwi zwe zwa dzi competition dza tshikoloni miṱaṱisano ineyi vha ḓo wana tshifuna miṱaṱisano ya dzi ya ya ḓirama ndo vha mutambi wa ḓirama nga maanḓa ndi humbula ndi vhe nda soka na khou dishini dza muvhango zwi ḓi tou bala Oh, okay. A vho khou ḓuvha nyika muvhango.
Ah, nda ḓo koloba fu Okay.
ya fhedzi ya ya ndo vha muthu ane nda- dzi ḓirama zwezwi ndi a- nda ḓi zwi takalela nyana then u vha ndi zwezwi ndi na vhathu mani ndi a takala ndi na vhaṅwe vhathu u fhirisa u tou uri ndi vhe ndi khou wana dakalo ḽanga kha zwithu zwa nga nnḓa ndi a vha ndi khou takala zwenezwi ndi khou ita zwithu zwine ndi a zwi ḓa zwa uri zwi ḓo vha zwi khou ḓi mm, thusa kha vhutshilo hanga ha phanḓa phalaphala lokovhela lokovhela lokovhela hai apa muthu ahuna muthu ri a fhira 086 002503 lokovhela phalaphala ndi tshifhinga tsha vheiwe uri ni vhudzise zwine na tama u zwi vhudzisa eh, lokovhela
ah, ni madekwana ah, ndi khomba nanyi
hai vha to amba na muṅwe wa mudededzi okay
um nda tshi khou ḓo tou fhirisa fhungo ḽa uri thi ri zwino ni khou pfa afho vhaswa vha sa khou dzhenisa naa Mhm. zwi nga vha zwi khou itiswa nga nṱhani ha uri tshiṅwe tshifhinga vha vha vha kha dzi founu havha vhathu a si vhathu vha radio lini Mm, mm. ndi khou ambiswa nga nṱhani ha uri na nṋe ndi na muḓulu hafha zwino mm. Eh, radio ha khou ithetshelese i khou thetsheleswa nga nnyi u kha u bizi na kha zwa founu zwino zwino ni nga wana vhathu vha tshi khou gungula uri vhaswa vha khou dzhena ha vhathu vha vhala um dzinotsi dzavho vha tshi khou shumisa founu mabambiri ane vha phakeliwa tshikoloni a vha a shumisi nṋe ndi khou tou amba hafha ndi mudededzi ndi tshi khou zwi amba nga zwine nda khou zwi vhona mhm, ndi khou livhuwa nga maanḓa tshere fhungo ḽa founu kelly ḽi khou simuwa eh, ya no ndi khou pfa ndi khou takalela mudededzi a vha vho dzhenaho vha khou sumbedza fhungo ḽa founu ndi zwa vhukuma hano maḓuvha i um vhaswa vhanzhi vha vha vho sedzela kha fhungo ḽa founu um zwa vha khakhisa futhi na nga fhungo ḽa uri vha vha ḓilugisele for dzi milingo nga u to ralo um zwino i vha khaedu ine zwi zwi vhuya back muṱani uri zwenezwi vha mubebi tshi tshifhinga tsha uri vha vhale eh, vha, vha, vha ita uri hu vhe na discipline nga nḓila ḓi afha havho ro no ḓi vha vhona vhaṅwe vha tshi amba zwa uri kha hetshinoni tshifhinga tsha milingo dzi founu dzi a dzhiiwa dza vhetshelwa kule hu itela uri vhana vha kone u fokhasa vha vhale a si u tambudza vhana ndi fhungo ḽa u ḽa u vha dededzela fhethu havhuḓi uri vha kone u vha na tshikhala tshavhuḓi zwino ndo pfa um, um, muṅwe muswa hafha a tshi khou vhudzisa zwa uri um u, u- u ḓitakadza nga nḓila ḓe u ḓitakadza nga nḓila ḓe ngauri sa muswa u funa u ḓitakadza um, a fhedza a pfi- ḓifhelwa nga vhuswa ri ḓifhelwa nga hao. vhuswa hao zwino eh, a ri ḓifhelwi nga zwithu zwino fana sa vhaswa hu na vhaṅwe vhane vha tou ri nṋe ndi tou ḓifhelwa fhedzi ndi takalela u ḓiwana ndi fhethu hune ndi ndoṱhe kana ndi khou vhala bugu kana ndi khou ita zwifhio Zwino zwi vhuyela hafhaḽa kha ḽia fhungo ḽa mutsiko ḽe ra amba ngalo ḽa peer pressure hune vha wana zwa uri u muswa wo rali kha musi sa iti zwikene wa vho somoseiwa nga vhaṅwe vhaswa na iwe wa fhedza u khou nyaga u ḓisedza uri iwe muthu wa khwine wa ita hezwiḽa zwine wa khou zwi takalela zwino zwine ra tea u zwi pfhesesa ndi zwa uri zwenezwi ri vhathu ri vhaswa a ri fani a ri nga ḓo takadziwa nga zwithu zwi no fana um zwino zwenezwo zwine vhone zwa khou vha takadza kha vha sedzese nga maanḓa khazwo mara fhedzi vha sa sedzese nga maanḓa u ḓitakadza na u ḓiphina vha hangwa vhumatshelo ngauri vhumatshelo vhu afha kha u vhala vhu afhanoni kha bugu hanedzo dzikhonani dzavho dzine vha khou ḓitakadza nadzo nga tshetsheneo tshifhinga vha ḓo wana zwori nga murahu miṅwaha miraru miṅwaha i gidima nga maanḓa um nga murahu miṅwaha miṋa miṱanuyi houḽa muṅwe ngauri o vha o sedzela kha mafhungo a dzibugu u vho vhuya khou reila goloi iwe vho ḓisedza a wu ngo bvelela ha ngo ya fhethu ngauri wo vha wo sedzesa kha fhungo ḽa uri u khou ṱoḓa u takadza dzikhonani dzau u khou ṱoḓa u takadza vhangana vhau zwino ri khou zwi kaidzela hezwo zwithu uri kha vha sedzese vha fokhasi nga maanḓa kha dzibugu dzavho nga hetshinoni tshifhinga muthu a ngeletshedza uri vhabebi vha dzhie dzifounu nga hetshi tshifhinga eh,

ya hone u vha u muhumbulo wavhuḓi nga maanḓa ngori eh, ndo no ḓi sumbedzisa uri founu dzi a khakhisa tshine tsha nga tovha hone ndi tsho uri a vha tendelele kha musi a shumise founu yavho arali a khou ṱoḓa u downloada maṅwe ma question paper kana a khou ṱoḓa dziṅwe dzi resources kha ine founu a tshi fhedza efho u khou namba a print ngori na musi a tshi yo ṅwala mulingoni u khou wana bambiri ha khou yo wana founu zwi amba uri u tea u vha khou guda u ḓi u ḓi trainer

Eh, nṋe a thi vho ḓo u vhudzisa mbudziso ndo ndo ndo ṅwala music wanga last year Mhm. fhedzi a thi ngo kona u u- u ya tshikoloni ngauri ndo ri ndi tshi apuḽaya zwithu zwanga a vho ro vhe na muthu wavha a tshi khou shumisa we a vha o no shumisa id yanga u apuḽaya zwithu zwino vhee ndi tshi khou tama u ṱuṱuwedza vhana vhane vha khou ṅwala grade twelve yavho uri musi vha tshi khou aplaya sa izwi vha tshi khou aplaya vha zwi thanyele hai ndi khou livhiwa nga maanḓa there kheyo tsivhudzo ya nṱhesa nga maanḓa matshudeni lavhelese dzi id dza vheiwe ngauri zwi nga ni vhangela khakhathi tshiṅwe tshithu khetshi eh, ndi zwone ri amba nga u ḓilugisela ra hangwa musi matshudeni vho no ṅwala musi matshudeni vho no ṅwala vho lindela mvelelo dzavho hei dzi vha dzi khou vhuya kha ri ḓo lavhelesa uri ndi zwifhio zwine vha khou funa u zwi dzhiela nzhele zwine vha khou funa u zwi ita khathihi na vhabebi ngauri unga mangala u tshi kha ḓiri wa imanyana a ah, ḓo no pumulani ya bere thi u vhona zwo ri ri ḓo vhona hoyo ri ḓo mu vhona zwavhuḓi thi u khou thoma u itisa zwiṅwe ri ḓo mu vhona dzi tshi bva wa wana zwi tshi vho mu vhangela mutsiko hetshiḽa tshikhala tshine wa khou amba tshone tshi vha tshi tshi khou konḓa nga maanḓa um nahone vha vhunzhi ha vhaswa vha vha vha pfesa tshi vha tsho lapfesa nga maanḓa ngauri u vha u khou nyaga u ḓivha zwa uri wo shuma nga nḓila yo itisaho hani um zwino zwi zwi zwi zwi zwi ṱuṱuwedza futhi zwa dovha zwa ḓisa honoyo mutsiko uri afha fhethu ndi ḓo shuma zwavhuḓi arali ndi songo shuma zwavhuḓi hu ḓo itea mini kha nṋe ndi ḓo ṱanganedziwa ndi nga si ṱanganedziwe gudedzini na ngauri hu na dzi eh, mscos dzine dza vha uri vha dzi considera dzi university zwino zwenezwo u songo swikisa dzedzo u ḓo u funa u itea mini nga vhumatshelo aho zwino nṋe zwine nda nga zwi ṱuṱuwedza ndi zwa uri kha vhaswa um kha tshetsho tshikhala tshine vha vha vho lindela mvelelo khadzo vha songo sedzesa nga maanḓa kha mvelelo vhutshilo kha vha ye phanḓa kha vha ite zwiṅwe na zwiṅwe zwine zwa nga vha takadza um tshi vha tshifhinga tshavhuḓi tsha uri vha kone u awela um kha ndugiselo dza mulingo dze vha vha khadzo tshifhinga tshoṱhe itshi tshilapfulapfu Vha ḓivhudza uri, Ndo lindela mvelelo. Fhedzi-ha, e, u tshi amba na vhabebi ndi tshikhala tsha uri vha vhe vha khou swikelela kha vhana vhavho uri arali mvelelo dzi tshi ḓo bva khamusi dzi songo tshimbila zwavhuḓi, um hu funa u itea zwifhio. Vha vha vha khou vha swikelela u itela uri hezwi dzi tshi bva nga ḓuvha ḽa hone ṅwana a sa tu tou vha shocked, a pfesese zwa uri na vhabebi vhanga vho ḓi nṱalutshedza ende ende vho ḓi ashura uri vha kha ḓi vha vhabebi vhanga vha ḓo ntikedza kana mvelo dzi khou bva nga nḓila ifhio kana dza bva nga nḓila ifhio nahone ri ḓo vha ra sedza ri ḓo dovha futhi ra sedza uri arali dzi ngo tshimbila zwavhuḓi ri ita mini ndi zwifhio zwiṅwe zwine ra nga dovha ra zwi ita u itela uri um matshelo um vhumatshelo vhu tshimbile vhu sa ime mvelelo dzi tshimbile zwavhuḓi zwenezwo um kha vhumatshelo vhuthu kha ḓo ri vhudza uri vhutshilo vhu nga nḓila ḓe ṋamusi yunivesi a vhe ene a tshi ambara na yunifomo a tshi ya tshikoloni hone yunivesithi a tshi ya Eh, u pfhi vhe wene na vha no shuma zwavhuḓi ni tou kokodziwa pfhi ni ite mafhungo a dzi bazari uri na vhaṅwe vha kone u pfha i ṱhuṱhuwedzo khavho ya ndi zwone eh, u phasa zwavhuḓi zwi na malamba manzhi nga maanḓa ngori na musi arali ndo vha ndi khou tou sedza na vhabebi vhanga u swika zwino vha tou bvisa na tshelede yo tou pfhi vha ḓi tou mpha vho khou tou vha khou sokou pfhesesa uri ndi ṅwana wavho mara ndi vho si na tshithu tshine nda vha ndi khou ṱoḓa khatsho tshiṅwe na khavho tshiṅwe na tshiṅwe tshi vha tsho

maṅwe matshudeni vha ḓovha vha tshi khou ḓa ngeno tshikhuwani ngo ḓo kha ri ḓo lavhelesa kha musi ngo to pfufhifhadza uri vha khou funa u ḓilugisela nga nḓila ḓe ngauri vhutshilo ha hayani na dzi ḓoroboni ho fhambana vhutshilo ho vha mutshudeni musi ndi tshi khou dzhena thengwe kana ndi tshi khou dzhena mbilwi kana ndi khou dzhena tshivhase a vhu nga si fane ha musi ndo no vha vets kana ndo no vha yunivesithi ya johannesburg vha khou funa u ḓilugisela nga nḓila ḓe mihumbuloni yavho ngauri ku si khou tou tenda no pfhupula uri khou amba na vhaswa vhane vha khou ri pfha vhane vha khou yo ita vha phasa zwavhuḓi vha ḓiwana vha dzi yunivesithi ndi musi ri tshi khou vhala kha vha ḓivhe tshine vha khou ḓela tshone kha vha ḓivhe tshipikwa tshavho um ro no zwi vhona vhunzhi havho sa izwo vha zwi amba zwa uri ndi ḓi shuma yunivesithi hune muthu u ḓi tou bva haningei hayani a tshi khou ḓi vhudza zwa uri khou ḓo ita eh, buḓo ḽo raliyo a tshi swika vho ita mafhungo a dzikhonani a si tsha ḓi khomitha nga u tou ralo zwino kha vha ḓivhe zwa uri vha songo tenda fhethu vhupo vhu tshi vha shandukisa ha shandukisa na na zwipikwa zwavho vhone vhaṋe vha songo tenda uri vha kone u ṱuṱuwedziwa nga dzikhonani Kha vha ḓivhe uri e, vho ḓela zwifhio, vha ḓo vhona zwi khou tshimbila zwavhuḓi, vha fokhase kha zwezwo fhedzi zwe vha ḓela zwone. Vhut, Mulaedza ndi ufhio na nga u sia na matshudeni a murole wa vhufumi na vhuvhili? A, Mulaedza wa ndemesa wa zwino ndi zwa uri ṅwaha wo fhela zwino, ho tou sala ṅwedzi, ho tou sala dzivhege ni sa athu ṅwala. Zwino zwi amba uri a hu tsha vha mafhungo a u shumesa nga maanḓa, ndi mafhungo a u shuma nga vhuṱali. Um, tshiṅwe futhi tshine ndi nga eletshedza ndi tsha uri arali vha vha sa khou ya tshikoloni, zwino ndi tshone tshifhinga tsha tshikolo ngori vhadededzi ndi vhone eh, ṱhoḓea dzine vha khou- ndi zwone ndi vhone vhathu vhane vha khou vha ṱoḓa nga tshino tshifhinga vha kone u vha sumbedzisa kha zwoṱhe zwine vha ḓo vha vha khou ṅwalana nazwo zwino fhedzi ya miss phinda vhathu fhedza ndi ḓa ndi songo ita mbofholo arali nda sa ḓivha vhadededzi vhanga vhoṱhe vha thengwe Man, ndi nga si vhambe vhoṱhe nga madzina mara ndi pfesesa uri mushumo une wa khou ita wone ndi wa nṱha na nṋe ndi tshi swika fha yunivesithi ndi a kona u zwi vhona ndi tshi vhambedza na dziṅwe khonani dzanga dzi no bva kha ma- kha vhupo ho fhambananaho uri zwa vhukuma riṋe ro vha na vhadededzi vhavhuḓi ndi livhuwe principal vho mamidze zwa vhukuma vho mpfarisa ndi livhuwe vhathu vhoṱhe vho ntikedzaho mani kana dzi dzaka vhoṱhe ndi khou zwiḓa zwo ri khou itea mini kae u khombulo kai nda tou takuwa hafha ndi tshi takuwa vha ḓa vha khou ri a thi ngo vhamba fhedzi ndi khou livha nga maanḓa muthu awa ndi khou livha nga maanḓa sa prof um ri ḓo vha ṱoḓa ri khou vha ṱoḓa kha ino mbeke ya mushumo vha ḓo dzulela u vha hone ngauri ndi vhona ungari na zwithu zwinzhi zwine ra kha ḓi fanela u zwi amba ths wa phalaphala fm athina mbeke ya mushumo shena musi ya ro ḓigeḓa yo tshimbila nga u tora ri matshudeni hei mbeke ya mushumo ro itela vhewe ri khou tenda no fhufhela uri i ḓo ya ita tshanduko ra vhona musi ni tshi khou shuma zwavhuḓi kha murole wa vhewe na milingo ya vhewe ya ṅwaha ya musi ṅwaha u tshi fhela ya grade ya vhufumi na vhuvhili u bva kha miss p na mubveledzi jones mr lava lava ri khou livhuwa vhone vho vha tshipiḓa tsha mbekamishumo zwa zwino ri khou mafhungo ne awara ya vhuṱahe ha kona u tevhela mbekamishumo ya ri ya dzedza kha vhe madekwa na vhuḓi a ah.
sabc news yo ḓiimisaho nga yoṱhe nahone i sa dzhii sia